Bu günki sapagymyz siz bilen periodik tablisa, periodik tablisaň üsti bilen himiýadaky esas zatlary siziň e, fundament gurmak isleýäris. Periodik tablisadaky elementleriň ýerleşişi bärde gysgaça aýdanymyzda şu görýäniňiz elementiň simwoly. Ýokaryndaky bir sany bir bilen görkezilen elementiň proton sany, aşagyndaky bir otur 008 elementiň atom massasy, aşagynda görkezilen hasaplamalarda siz wodorodyň ýa-da e, gelin atom massasyny şu aşagyndaky massa görä alýaňyz köp hasaplamalarda. Ikinji periodik tablisada bilmeli zadyňyz we şu periodik tablisa boýunça ine şular bir tertip boýunça düzülen. Ýagny proton sanynyň tertibi boýunça ine şu proton sany 1, şu taýda gelinki 2 açyk görseňiz, litiýinki 3, beriliňki dört, boruňky bäş, uglerodyňky alty, azodyňky ýedi, sekiz, dokuz, on, şeýle gidýär, on bir, on iki, on sekize çenli, on dokuzdan bärde otuz alta çenli we otuz ýetden şeýle gidýär, elli dörde çenli, bärde elli bäşden gidýär, segsen alta çenli. Ýene-de gysgaça-gysgaça men aýdyp geçeýin. Şu görýän çep tarapymyzdaky elementler, ýagny şular metallar. Şular we şular hemmesi metallar. Görýän sag tarapymyzdaky şeýleräk alaly. Görýänlerimiz metal däller. Ýagny bu görýänlerimiz hem metal, hem metal däl häsiýeti görkezýär. Bular barada soň durup geçer. Metalloid diýilýär. Metal näme? Metal bolanda gaty ýalpyllaýan elektrik toguny geçirýän maddalara metal diýilýär. Hemmesi gatyk metallaryň, diňe simapdan başga şu görýän elementiňiz simap diýilýär. Şulardan başgasy gaty metal. Simabam term termometrde gök suwuklyk bolýar, şoňa simap diýilýär. Näse bilýän metallaryňyzy demir Fe bilen bellenýär. 26 müň proton sany başgaça tertip sany. Başga platina, ýetmiş sekiz proton sany, ýa-da AU bilen bellenýän gyzyl, altyna AU diýilýär. AG bilen bellenýäne kümüş diýilýär, bu-da metal. KU bilen bellenýäne mis diýilýär, bu-da metal. Size tanyş bolan metallar ýa-da natriý, natriý hlordaky nahar duzundaky metal. Umuman aýdanymyzda, indi şeýle toparlara böleli, has düşünikli bolar ýaly. Biziň metallarymyz şeýle toparlara bölünýär. Şuňa bir A topar diýilýär. Şu topara 2A topar diýilýär, ýagny 1A bolanda şuň aşaklygyna gaýdýar. Hemmesi şuň 1A topary. 2A bolanda ne? Berilli, magnezi, kalsiy, strontiý, bariý, radium şular 2A topary.

ýedi A topary elementlerimiz we sekiz A toparynyň elementleri diýip gidýär. Indi bularyň okslenme derejesi, ýagny birleşmede zarýady bilmek hem gaty ýeňil. Şu barada durup geçeli. Bir A toparymyzyň elementleri mydama birleşmelerinde plýus 1 bolýar. 2 A toparymyzyň plýus 2 bolýar. 3 A toparymyzyň plýus 3. Dört A toparyň buzuňky plýus dört ýa-da minus dört. Başgaça bular elektronlaryny paýlaşýarlar hem diýilýär. Soňra bärden minus üç bolup gidýär. Kislorodyňky minus iki. Ýedi A toparyňky minus bir. Ve sekiz A toparymyzyňky nol. Ýagny inert. reaksiýa girmeýär diýmek tekrar toparymyz nol. Sebäbi zarýady nol bolsa diýmek reaksiýa girmeýär diýmek. Indi ýönekeý ýene bir zat belläp geçeýin. Islendik bir elementimiziň m zarýady bolsa we y elementimiziň minus m bolsa şularyň birleşme emele getirmek düzgüni, ýagny şu x-iň öňüne geçýär, m-em tersine ýandaky y-iň öňüne geçýär. Gysgaça x, n, y, m şeýle birleşme emele getirýär. Gaty ýönekeý. Bir kadadan çykma ýagdaýy bar. Onam şeýle gysgaça berip geçen. Haçanda şu m bilen n-iň sany deň bolanda gysgalýar. Mysal üçin,

we berilli oksidi diýip ýazylýar. Be BO başgaça aýdanymyzda, ýagny berilli 2O2 diýip ýazylmaýar. Näme üçin ýazylmaýar? Şu ikilerimiz gysgalýar. Ýönekeýje düzgüni size ýatladyp geçdim. Bärde ýene bilmeli zatlaryňyz metal däller. Ýagny gaz ýa-da suwuklyk halda bolýar. Ýene bir gezek gaýtalaýas. Umuman şu belli bir tertibe görä düzülen diýdik periodik tablisa. Ýagny şeýle gysgaça şeýle görkezseňiz hem bolar. Metal häsiýet periodik tablitsamyzyň şu burçundan biz herekete başladyk. Şu burçuna çenli gidip gaýtdygymyzça metallyk elementleriň metallyk häsiýeti artýar we ýene-de şu taýdan aşak gaýtdygymyzça-da metallyk häsiýet artýar. Indi edil gelen ýolumyzdan yzymyza gitsek, metal däl häsiýet artýar. Gelen ýolumyzdan şu taýy geldik. Bärden hem yzymyza gaýtsak, metal däl häsiýet artýar. Şeýdip gysgaça düşündirseňiz bol, düşün, düşünmek mümkin elementlere. Soňra bärde käbir türkmençe zatlary men size berk geçesim gelýär, ýagny elementleri ýat, ýatlamak usuly diýseňiz hem bolar muňa. Mysal üçin şu taýda bor, uglerod, azot, kislorod, ftor, neon. Şeýle bir birleşme birleşme diýseňiz, sözlem diýseňiz hem bolar. Braziliýanyň komandasynyň nom Braziliýanyň koman Braziliýanyň komandasynyň nomer 10-njy futbolçysy Neymardyr. Görýäňmi, ýagny maňa bir okuwçym şu hatda şu Neymaryň şu taýda 10 proton sany Neymaryň futbol komandasynda ýagny futbolkasy 10 şoňa hem gabat gelýär. diýip zat edipdi, ýagny elbetde bu gabat gelmez, ýöne şu meňzetme usuly bilen öwrenip bilersiň diýjek bolýan düşün, düşündirmek isleýän ýagny şuňa bir zada bir zady bir zada meňzetseň has gowy ýadynda galýar. Mysal üçin Şu taýdan aşak gaýdanymyzda Hemra nepes arassa kraskany kesip reňkledi. Ýene bir gaýtalýarys. Hemra nepes arassa kraskany kesip reňkledi. Ýene şu taýdan aşak gaýtsak, ftor, hlor, hlora bir iýmit atdy. Ftor, ftor, hlora bir iýmit atdy. Ýagny muny özüňiz islendik bir baglanyşdyrma edip bilersiňiz toparça ýadyňyzda galmasy üçin. Derrew derrew elementleri ýadyňyza salyp şu elementleri ýatda saklamak üçin islendik bir zat. Hökman bir many aňlatmasy ýa-da zat etmez. Hökman däl, many aňlatman hem biler, ýadyňyzda galsa bolýar. Mysal üçin şu taýda Berdi magazynçy kassir bara. Bärde elbetde many ýok, manysyzrak bolanmam mumkin, ýöne bärde esasy maksat sen şony ýatda saklamak. Sen şony esasy maksat şu ýadyňda saklamak elementleriň. Näme üçin şuny şeýle yzygider zat etdik, şoň toparyny ýatda saklamak. Bolýar, toparyny ýatda saklanyň bilen sen näme ýadyňda galýar? şu toparyň plýus iki, ýagny birleşmelerde şoň zarýadynyň plýus iki oksilenme derejesiniň plýus ikidigi ýadynda galýar. Şol sebäpli ýatda saklaýarys. Ýa-da bärde ine hemra nepes arassa kraskany kesip reňkledi. Ýagny bu elementler birleşmeleri az, bular inert metallar, o üçin reaksiýa girenoklar. Ýa-da bärde ftor hlora bir iýmit atdy. Bu elementler bolsa, ýagny minus bir birleşmelerde bular has reaktiw. Bär näme üçin ýatladyk? Bärde bu elementler ine şu birinji, ikinji period diýilýär. Ikinji periodda atomyň ýagny iki, iki gatlak elektronlar bar diýmek. Onu geçen temada atomyň daşynda elektronlar birinji gatlakda, ikinji gatlakda, üçünji gatlakda ine Şeýle görkezdik, şu ýadrosyz atom bir gatlak, iki gatlak, üç gatlak şeýle bolup gidýär elektrony diýip. Şu şeýleliklerini alanymyzda şu bir bir gatlagy bar diýmek, şu şu elementiň şu ikisiniň bir gatlagy bar diýmek. Soň bu elementleriň iki gatlagy bar diýmek, bu elementleriň üç gatlagy bar diýmek. Ýagny bular hem bir many aňladýar. Ýöne esasy many ähmiýetli şu 1A, 2A Üç-ä, dört-ä, bäş-ä, şolaryň manysynyň ähmiýeti uly, ýagny bir-ä toparynyň, iki-ä toparynyň, üç-ä toparynyň, dört-ä toparynyň, bäş-ä, alty-ä, ýedi-ä, sekiz-ä diýip gidýär. Şolarynyň ýene bir gezek gaýtalaýan, bir-ä toparyňky plýus bir, iki-ä toparyňky plýus iki, ýagny muňa biz Berdi, Magdin, Şkasser diýip zat etdik, meňzetme getirdik. Biz siz özüňizi bärde wodorod, litium islendik bir meňzetme getirip öz özüňizden düzüp bir meňzetme hukman bir many bolmasy gerek däl bir sözlem düzüp bilersiňiz. Netijede ýadyňyzda galar. Ýagny köp zat ýalydyr. Bu 118 şu iki topar aşak ikisini aýyrsaňyz bar ýok bärde. Ýagny 90-a golaý men takmynan aýtdym element galýar. Ony ýatlamak hiç kyn däl. Häsiýetlerine çen ýatlasaňyz bolýar. Ýöne bu diýmek siz eýýäm kyn zat däl, belki geljekde neft-gaz inženeri boljaksyňyz, belki lukman boljaksyňyz, ýagny öz işiňiziň hakyky ussady bolarsyňyz diýip men umyt edýän, ýagny şuny ýatlamak bilen kyn bir zat däl. Men size şu öwreden temamda siz himiýanyň asyl esasy zatlaryny öwrenýäňiz, mysal üçin organiki himiýa näme diýip diýmek şu taýdan, ýönekeý şuny tutup geçeliň. Uglerod, wodorod we kislorodyň birleşmeleri şeýle. Şu çat görkezeýin. Ýagny uglerodymyz bärde. Ine uglerodymyz şu. Uglerod. Wodorodymyz ine wodorod. Kislorodymyz hem şu. Uglerod, wodorod, kisloroddan düzülen maddalara organiki birleşmeler diýilýär. Ýagny organiki birleşmeler nebit, nebitiň galyndylary, benzin bolsun ýa-da asfalt bolsun, oň galyndylary ýa-da biziň şu görüp oturan kompýuterimiz, şu seredip oturan kompýuterimiz şolam nebitiň galyndy, galyndysyny alynýar. Elimizde göterýän telefonlarymyz bolsun, ýa-da telewizor bolsun, nebtiň galyndylaryny sanap gutarar ýa-da, hemmesem organik himiýa. Organik himiýanyň özi bir umman. Elbetde, bu sapak bilen, gysga sapak bilen size bütin himiýany berip bolmaýar, ýöne bütin himiýanyň esasyny berip bolýar. Eýýäm siz Näme üçin men şundan başladym? Periodik tablisa barada käbir kitaplarda men zat etmäýin. Kitabyň soňunda periodik tablisa berilýär. Meň pikirimçe, aslynda bu Periodik tablisa-da bir dil, tebigatyň dili diýmek. Ony başynda bermeli. Islendik dilde biz elipbiýi öwrenemizde, elbetde, başyndan öwrenýäs. Periodik tablisanam başyndan şeýle gysgaça esas zatlaryny düşündirilse, meniň pikirimçe, düşünermikä öýdýän okuwçylar, siz hem düşünensiňiz diýip umyt edýän. Periodik tablisa şeýdip sapagymy jemleýän. Indik sapak görüşýänçä, hoş, sag boluň.